Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u nitkellem magħhom dwar ix-xogħlijiet tagħhom. Illum imiss li niltaqa' ma' Alfred Palma. Iżda qabel ma nitkellem miegħu, se naqra ftit mill-aforiżmi tiegħu, aforiżmi, ġabra ta' aforiżmi, assjomi, skartaturi u logħob bil-kliem. Ħa naqralkom ftit. Eżempju wieħed ta' ipokrita. Wieħed li biex jaħbi l-omosesswalità tiegħu jiżżewweġ mara jew ixedd suttana. Raġel kiesaħ jemmen li jista' jsaħħan kemm il-mara. Fil-ħajja mill-punt reliġjuż dejjem taqlagħha. Jekk tinżar wien tiġi akkużat b'żina. Jekk tilbes tiġi akkużat b'żina. Min iħambaq li għandu l-ħila jfejjaq l-omosesswalità jagħmel tajjeb jekk jara psikjatra. Qabel iż-żwieġ mara titfa' kemm il-bewsa lill-maħbub tagħha. Wara ż-żwieġ tibda titfalu kull ma jiġi għal idejha. Fid-dramm, mara taħdem il-parti tagħha, waqt striptease tikxifha. Mara li tiġri mal-irġiel hija qaħba. Raġel li jiġri man-nisa huwa avventuruż. Aħjar tikol biċċa ħobż fil-kwiet milli pranzu sħiħ fl-inkwiet. Żwieġ jibda jitkisser meta l-mara u r-raġel jintebħu li kienu twikkew b'xulxin. Meta mara tibda żżiegħel b'żewġha, jew tkun trid xi ħaġa, inkella tkun ġa kisbitha. Il-ħajja hija serje ta' riskji li meta sa fl-aħħar niddeċiedu li neħduhom, ikun tard wisq. Raġel li jirrispetta lilu nnifsu ma jorbotx il-fardal ta' martu madwar qaddu qabel ma jkun ittanta jorbot il-qfieli m'għonqha. Jekk xi ħadd ikollu moħħu fik, Inti jkollok żewġt imħuħ. Kull bank u lesti jiselfek il-flus. Meta ma jkollokx bżonnhom. Il-mansweti qatt jirtu d-dinja. Dak li jkun baqa' minna. Bigamija għal mara tnejn. Monogamija l-istess. Iż-żwieġ mhux kelma iżda sentenza. Iblah u flusu, igawdu l-ħajja. Jekk ma tkunx taf fejn sejjer, kull triq twasslek xi mkien. Jgħidu li l-imħabba hi aktar importanti mill-flus. Iżda pprova ħallas xi kont b'tannieqa. Mara tiżżewweġ bit-tama li r-raġel jinbidel. Raġel jiżżewweġ bit-tama li l-mara tinbidel. B'hekk it-tnejn joħorġu diżappuntati. Aħjar tibqa' sieket u jaħsbuk iblah milli titkellem u jintebħu li int. Wara kull raġel li jagħmel suċċess ikun hemm mara. Wara r-rovina tiegħu ġeneralment ikun hemm mara oħra. Jekk iżżomm saqajk it-tnejn mal-art, ikun diffiċli għalik li xxett il-qalziet. Wara li tagħti idek lil xi ħadd imbroljun, għodd subgħajk. Meta l-qalziet tal-missier jiġi lit-tifel, il-missier jispiċċa bil-qalziet ta' taħt jew mingħajru. Eżempju ta' teatralità umana, meta xi ħadd jissieħeb fin-niket ta' xi ħadd ieħor bla ma jkun qed iħoss xejn. Alla ma jħallasx bin-nhar ta' Sibt, iżda jwaħħallek il-bolla. Motto ta' żwieġ ta' dari, Kattru u mmultiplikaw. Motto ta' żwieġ tal-lum, Tlewmu u sseparaw. Waħda mill-kriżijiet kbar tal-Knisja daż-żmien huwa l-fatt li ma tantx għad baqa' fidili. Kelb jigdmek biss bi snienu. Bniedem jinfdek bi lsienu. U dawk kienu ftit minn dawn l-aforiżmi, assjomi, skartaturi u logħob bil-kliem ta' Alfred Spalma, li issa nistiednu biex jiġi hawn u jingħaqad miegħi. Kif inti Alfred? Grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Mela, Oscar Wilde u Bernard Shaw huma żewġ kittieba magħrufa sew għall-aforiżmi tagħhom. Għalkemm dawn qatt ma ppubblikaw ġabra ta' l-aforiżmi tagħhom, nistgħu nassumu li kienu l-ispirazzjoni tiegħek għal din il-ġabra. Huwa, fil-fatt, Antonella, meta bdejt niktibhom dawn jiena fil-1989 ippubblikajt l-ewwel ġabra tagħhom, imma kont ġa ili konxju tagħhom ta' dawn iż-żewġ awturi kbar. U fil-fatt, it-tajba qiegħda illi dawn kienu kienu rivali ta' xulxin. Allura dawn l-aforiżmi tagħhom kienu jużawhom biex jizzikaw 'il xulxin u fil-fatt spiċċaw għax meta tant kienu jkunu niggieża, illi kienu jaħdu għal xulxin finalment, qed tifhem allura dawn l-aforiżmi servewhom biex firduhom daw iż-żewġ isimha, fil-każ kienu jikkritikaw il xulxin. Ehm, allura dak meta bdejt ehm, nidħol iktar fil-fond f'daħħom daw ġifieri daw daw l-aforizmi huma speċi ta' qwil qed tifhem. Huma fehmiet illi wieħed jużhom biex Pjuttost biex jgħallem milli biex jikkritika, jew it-tnejn insomma, tifhem. Allura daw iż-żewġ ġganti kif qed issemmi inti Shaw u Wilde, qed tifhem, għalija kienu ispirazzjoni, qed tifhem. Ġifieri kien l-influwenza tagħhom hija mhux fuqhom biss, imma huma kienu l-iktar li influwenzawni. U l-oriġini tagħhom dawn? X'kienet eżattament? Le, l-oriġini kienet, fimni, xi ħaġa tal-mument tiġik f'moħħok bħalma jiġri lili wkoll u tgħid mela ħa nitfa' skartatura, ħa nitfa' botta, hija botta, aħna ngħiduha botta bil-Malti. E, allora skont iċ-ċirkostanza titfa' l-botta, tifhem, jiġifieri mbagħad e, jidħol fihom dak l-element ta' umorizmu kif wieħed jista' jara min jaqra l-ktieb, qed tifhem? Allura tista' tinqeda bl-umoriżmu inti biex tagħti lezzjoni, qed tifhem? Imma tinbet miċ-ċirkostanza, jiġifieri jekk inti qiegħed pereżempju fit-triq u qed tara xi ħaġa, allura tispira ruħek. U hekk kien tkun komika mod, hekk ma tkunx komika tista' tagħmilha titfala ċerta serjetà, u bil-maqlub, qed tifhem? U toħroġ toħroġ l-aforiżma jew l-assjoma kif inhi. Min għandu lsienu ħażin ma jaqbillux li kultant jigdmu. Għax jaf jivvelena ruħu, jgħid wieħed mill-aforiżmi tiegħek. Li tigdem ilsienek bil-Malti tfisser li trażżan kliemek u x'hekk. X'inhu s-sens ta' dan l-aforiżmu mela li jekk għandek ilsien ħażin, jaqbilek tużah? Le, dik il-x'isimha qiegħda, aħna ngħidu, kemm għandu lsienu ħażin dak, kemm għandha lsienha ħażin. Issa, meta mmorru fil-fond tagħha di t-tifsira, Qed naraw illi min għandu lsnu ħażin allura qed jipprova jużah biex iweġġa' ġeneralment jew biex jagħmel ħsara bih, qed tifhem? Allura hemm dik il dik il-metafora, dik il x'jismu, fl-ilsien, illi jekk jekk l-ilsien ikun ħażin ikun velenuż. Għax kif nafu jekk inti sa tgħid kelma dak li jkun tweġġgħu, issa qtiltu dak li jkun, qed tifhem? Allura Assoċjajt il-velenu mal-ilsien, allura u toħroġ fl-istess ħin l-aforiżma. Jekk inti gdimt ilsienek għax ikun avvelenat, int se tavvelena ruħek, qed tifhem? Ġifieri f'dak is-sens. Ġifieri l-ilsien ħażin qatt ma jaqbillek tużah. Minn qari ta' xi wħud mill-aforiżmi ma jidhirx li għandek wisq ħin għal dak li bl-Ingliż nsejħulu politically correct. Eżempju ċar, mara li tixħet għajnejha fuq raġel ieħor tissogra li żewġha jibblakka ħomla. Int tħossok konxju minn din id-devjazzjoni minn political correctness jew hija sempliċement ħaġa li tinjora? Hekk kif qed ngħidlek Antonella, jiena l-affarijiet li nara, apparti dak li qed tgħid inti, l-affarijiet li nara li jdejquni, li nħoss li hemm xi ħaġa li tista' tirranġa fihom jew hemm sitwazzjoni li naf li hija dak li jkun mhux qed jagħti kasha, nipprova nitfa' l-limelight fuqha biex dak li jkun hekk kif hija qed tolqtu direttament mod, eh, indirettament mod ieħor, negattiv mod, pożittiv ieħor, jiġifieri biex nuri li jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sejra tajjeb, jiġifieri niġbed l-attenzjoni għaliha biex dak li jkun ikun jista' jirranġa jirranġa minn dak li jkun qed jisma' minn għandi, hux veru. Alfred, hawnhekk hawn tliet kotba minn tiegħek, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, hawnhekk għandna mill-kexxun t'isfel, Antonella. Dan huwa ktieb ħriġtu xi tliet snin ilu u l-istess, dan jiena nħobb inkun daqsxejn iggiezi, però l-istess ħaġa. Dawn huma ġabra ta' novelli, ħafna minnhom huwa vera umoristiċi u oħrajn inissrulek demgħa. Għaliex il-ħajja hija żewġ maskri, fil-fatt għandek il-maskri hawnhekk. Għandek il-maskra li tidħaq u l-maskra li tibki. Imma fl-istess ħin dawn iż-żewġ maskri jiffurmaw l-umanità. Għax aħna għandna l-mumenti tagħna, mumenti ta' dwejjaq u mumenti ta' ferħ. Issa kull darba li nkunu ferħanin jew imdejqin aħna nibsu maskra, tajjeb. Allura hawnhekk eh, daw in-novelli huma kif jidhru kif għamilt fil-aforizmi huma intenzjonati biex jgħalmu. Biex pereżempju hemm sezzjoni fuq l-ipokresija li ma naħsax għaliha jiena, eh, semmejta tema kon varjazzjoni u t-tema hija l-ipokresija. Ġifieri dawn huma ġabra ta' novelli tajjeb. U mbagħad għandek tqanqil, dak l-ewwel edizzjoni kienet dik ta' dak ir-rumanz notorju li għamel ħafna ħoss, hux? Għax jiena kif jafni kulħadd jiena nikteb dak li nħoss, u llum nista' nikteb dak li nħoss, qed tifhem, għaliex jiena nemmen li persuna adulta tista' taqra li trid. Tajjeb. U huwa rumanz ġrajja ta' mħabba li sseħħ ġo sqaq u fi żminijiet tal-ħamsinijat, jiġifieri, u bil-konflitti kollha li jkun hemm bl-ipokresiji, nerġa' nsemmiha, ta' dawn is-sitt familji li għoġġu ġo l-isqaq. Bil-konsegwenzi kollha tagħhom, dik tmur ma' dak, l-oħra jħossha ir-raġel tal-oħra, il-ħajja kif kienet u kif niftakarha jiena fil-ħamsinijat, qed tifhem? U l-istess, hija xi ħaġa off the cuff li għandi ngħid ngħidu, ġifieri, naturalment kollox bil-personaġġi kollha moħbijin, eh? Pero l-bon intenditor poche parole jgħid it-Taljan, eh, tefa? Mhm. U hemmhekk għandi il-romanz ieħor notorju eh, traduzzjoni d-darba, il-famuż il-maħbub ta' Lady Chatterley, Lady Chatterley's Lover. Eh, kif qed tara huwa ktib voluminus ħafna, qed tifhem, u traduċejtu fuq il- fuq l-oriġi wieħed mill-Penguin Books, għax daka kien għandu storja twila warajh, dak DH Lawrence kitbu għal żewġ raġunijiet. Waħda biex jattakka liċ-ċensuri għax dak iż-żmien iċ-ċensura kienet xi ħaġa riġidissima u allura daħħal is-sess, ħafna sess fih u pornografija ġifieri biex jixxokkja. U fil-fatt kif indunaw x'kien fih, qabżu fuqu żammewh insomma u bdiet il-ġlieda, kienet ilha sejra xi 25 sena. Għax haf fil-1917 kitbu. U mbagħad insomma bdew isiru xi editions privati tiegħu, fosthom waħda l-Italja. U fl-aħħar insomma ndaħlu l-Penguin. Il-Penguin indaħlu biex jagħmluh u biex jisfidaw liċ-ċensuri. U għall-ewwel riedu jagħmluha ċensurata, ġifieri eh, ċensurat passaġġi ċensurati. Imma fl-aħħar iddeċidew li jagħmluh kif inhu oriġinali. U daħluhom il-qorti u bdew sensiela ta' eh, kawżi. Insomma, ċensuri mod u l-Penguin mod ieħor. U rebħu għal-Penguin fin-1960. U eh, kif rebħu insomma, u maġġa kellhom il-kodba imprint, u ħareġ u f'ġurnata waħda bih over 500,000 F'ġurnata waħda. Qed tifhem? U mbagħad kulħadd ixxokjat, naturalment il-Puritani u kulħadd x'ġara u ma ġarax. U sadattant l-ipokresija li nġu ndaħluha beda jinbih minn taħt, u ġifieri bħal meta ngħidu Iktar ma bda jgħaddi ż-żmien imbagħad u ċ-ċensura kif nafu l-laxkat, iktar beda beda jistampaw ġifieri. U Malta dam ħafna ma daħal ġifieri u fil-fatt jiena kien ġabu li wieħed ħabib tiegħi mill-Ingilterra u moħbi qisu qed idaħħal xi ħaġa speċjali. U ħdimt fuqu dar, fuq li fuq ħdimt ġifieri. U peress li issa dan l-aħħar kien hemm, fil-fatt kien ili, kont ili biex nagħmlu dan, imma peress li issa dan l-aħħar tneħħejt il-ċensura fuq l-affarijiet artistiċi, ħassejtni liberu li nista' nagħmlu. U fil-fatt hekk tinnota ħareġ u ħareġ għamlu biċċa xogħol tajba ħafna l-printers, il-publishers, u ovvjament nirrikmanda għall-adulti għax kulħadd jaf li min qrah bl-Ingliż Għax jiena nifhem li bosta qrawh bl-Ingliż, qed tifhem. Jafu x'fih, qed tifhem. Però bil-Malti, aħna għandna ħaġa, bil-Malti mbagħad kelma bl-Ingliż tgħaddi isa lixxa. U bil-Malti ta' dinja ġara xi ħaġa, xi ħaġa ħażina, allura nafża li minn se jaqrah dak jistenna xi ħaġa li forsi Jekk iħossu offis ma jaqraħx hu. U tgħidna x'għad dwar il-proċess ta' traduzzjoni ġifieri kienet diffiċli biex issibhom daw il-kliem bil-Malti, il-lingwaġġ tal Ħa ngħidlek, il-biċċa xogħol li sib diffiċilissima fih, eh, dan in poche parole, dan għad tkun di Lady Chatter li tkun iżżewġet wieħed Lord ovvjament, ta' ew ħaġa oħra li ngħidlek hija li rrid jattakka Is-sistema tax-xogħol fl-Ingilterra ta' dak iż-żmien, pereżempju l-ħaddiema tal-minjieri li kienu qshom irsiera, id-distakk li kien hemm bejn in-nobbli u bejn il-working class li kienu jittrattawhom, fil-fatt anke dan hawn ir-raġel ta' Lord Chatterley lill-ħaddiema kien iħares lejhom qishom xi ħaġa bla kont, jiġifieri bla siwi. Ġifieri dak barra s-sess kellu kellu rrid jattakka l-awtoritajiet DH Lawrence. Mela kont qed ngħidlek dina tiżżewweġ wieħed nobbli, Lord Chatterley, u dan imur għall-gwerra, l-ewwel gwerra kbira. U jiġi lura paralizzat minn żaqqu l-isfel ikun paralizzat u jispiċċa f'wheelchair. U dak kien joqgħod insomma f'kastell sabiħ, ġifieri f'manor. U hi tkun qed tkun għadha żgħira, tkun għadha xi 22 xi ħaġa hekk, ġifieri Lady Chatterley, in her twenties. U naturalment is-sesswalità tagħha titlob release, hux veru, qed nitkellmu xi ħaġa naturali. U eventwalment issir tħobb il-ġardinar ta' żewġha stess, Oliver ikun jismu, li jkun miżżewweġ u separat. U bejniethom tibda dik ir-relazzjoni, hawnhekk is-sabiħ tar-rumanz, tibda dik ir-relazzjoni ta' bejn mara nobbli u working class man. Imma fejn tidħol l-imħabba u s-sess, hemm qiegħed il-pern tal-ktieb, m'hemmx fruntieri. Jiġifieri hi għad li mbagħad għall-ewwel tibda tirreżisti għax tkun għadha maħkuma mis-sens ta' nobbiltà. Imma mbagħad meta jaħkimha taħkimha l-kilba sesswali hi tinsa kollox jiġifieri u tinsa n-nobbiltà u tinżel fil-livell tiegħu. Issa hu ma jkunx mill-injoranti jkun ta' skola wkoll l-ġardinar qed tifhem. Però ikollu graġġ kontra s-soċjetà fis-sens illi is-soċjetà tkun qed tħares lejn il-working class bħala xi ħaġa bla siwi. Allura hu jħossu parti minn din il-working class. Allura hu fl-istess ħin waqt li qed jieħu pjaċir li lila ġibida lejh, qed jieħu pjaċir ukoll li rebaħa lejh għaliex il-nobilta, il-working class rebħet fuq il-nobilta, tifhem? Ġifiri, dak huwa waħed mill-perni tal-ktib, ġifiri li għamlu li huwa ktib imprezzabbli, ġifiri, apparti li fih Huwa ktieb imprezzabbli ħafna. Grazzi ħafna Alfred, anki ta' din il-konversazzjoni dwar il-maħbub ta' Lady Chatterley u ta' taħsibiet li samt magħna. Nirringrazzjaw likom tal-segwejtuna fuq wiċċ imbuċ u narawkom il-ġimgħa dieħla għal episodju ieħor u awtur ieħor.